Tu mah sekula ka ba semeka enggau agi aku laban iya nemu dua puluh tuju utai tu sama nya dunya tu ngi orang nyelai ai pan ngi orang nyelai utai tu nadai tau enda betuai reti enda tau enda bampu ampun laban menua tu jauh nama menua tu pemansang dai mati nya begulai enggau dai semak enggau tau cheka tuju kitai nyelai Ubah labi aku nyau piring aja piring udah ku nyadi piring tu lagi tuji nyau tuji piring dah nya lagi beraku kangau nyadai kangau aku enda ngangau ku orang ka sungai seberai siti nya ku ayu pia laban kitai sehari tu ke sungai meli tu kitai pia laban agi nyampi mangau ke seberai sungai nya ku ayu pia.

Berat ka enggau ti ditu agi bersida datai ditu laban utai ke enda kitai laban kitai minta diri ulih satu kitai minta penerai kedua kitai diri ulih kuasa dalam kerja awak kitai kudah gerah ari kudah laban kitai enda minta tulung minta sukung laban tuju kitai pejalai tu kai besuju sehari dua hari tu pengamak kitai limpah muai belanja muai hari.

Ilah nya, iya ke dulu menoa tu, ku meau ke nemu biring menoa mena nya, tuntung menoa semetung, menoa biring, ukai menoa penchit, menoa pepit, ukai kemungkak, ukai nanjal, ukai mentang, ukai nekebang laban kami teri kelio. Nah, nitih ko kitai dayo, nitih turan kitai Iban. Lepa kami tena nampung aki kami semera burung nitih kereja enda mera, Jalai nitih ati riang suruh gunting di kachuan sida monan nitih ka pengingat sida minggat. Nya tau kina kereja kami saritu laban kami tu tadi enda bisi orang tuai kumpulan ngiring ngembing datai ba menua tu. Jalai diatu dulu kumiau endu kumang daya jawai ke pit jenet pimbai masuk menu tu kena penguji nuan tunsu tikai ba pandan kuang.

Dut matu keli tabu bisi gaya ditu nya gemunsu telu indu meno payang nyelai penganan nepen bisi gaya ditu temelan melan baka bulan penemu menda nyelai letup apan bisi gaya ditu baka baka tutup umai rejang nyelai sagun apan bisi gaya ditu baka sugun tebu miang. Asi pening ke pan bisi ngetu ditu uah pisang nadai kurang alai tuak ditu bisi idak idak alah palang. Nyelai perengka ditu iya enda udah sedia semua chukup megang. Nyelai kita penyau, kita ading, kita piring, kita utup, kita pulut, kita chuan, kita penganan. Nyelai kita tengah hari tu ba menua da betang mandai mandai tu kita ba rumah Tadi tu, kita tudah sendi berimbai isi, udah datai berimbai pikai, udah dat duduk simat berimbai rusuk. Jadi kita ukai kita gaga indu bapa, indu pia laban kita kena gaga. Indu kena udah bersih, indu tuci, indu tahu bentang, tahu kebang, indu tahu jikat, tahu ngebak. Indu kena pandung sida lulung, kena inang sida kuma. Nya orang manduk kita. Tang puas taja diau enggau manok tu nyengka kita ba piring. Nyengka kita bisi pamor awak tarah manok tu ngeso tuchi nyengka kita bisi kutur awak tarah manok tu ngeso beresi. Laban sida iya lemai ti ngali ari tu kena bala tajim nganti bala petara bala nembiya bala segini keda ka dami bala segindah endar padah bala enda mara datai semua. Nya alai ngangau ke laki bala ini. Nya alai nya utai ke tesau ke ngangau. Nya alai kami ngiga kita maya meda kita enti kita udah beresi udah tuchi lagi ati tera datai lagi datai ditu ati Sida datai ati sida nyamai sida lentang makai tu agi kenyang. Nyadi tu kena orang enda menabi kena kami ditu nganti nabi kitab besau peda kangau desut kena datai desut sengkai ditu degil tu. Nyadi kitab besi tu ji awak kami ngerenyau pengawa agi enda nyengga enda menawa enda kabau enda rumbau enda upan enda balang. Utai tuju kami tu agi enda utai tu rurus selus pemagang.